ndokera na ndĩramĩthagumia bwana asiwe sana ũngĩthoma kuma harĩa igũrũ nĩ ngai ũreharia akera ciana cia isiraeli akamaririkania niĩ nĩ niĩ ngai wanyu niĩ nĩ niĩ ndĩmũnyitĩte na moko gũtirĩ mũndũ ũngĩmũruta moko-inĩ makwa praise the name of the living god na arĩtie ũhoro wa ciana cia isiraeli kũhĩtũkĩra isaia akamera niĩ nĩ niĩ ndamũrutire babiloni ngĩcoka ngĩmũhĩtũkia ngĩthondeka njĩra iria-inĩ maĩ maingĩ ngĩthondeka njĩra kũu ndĩrenda wĩcirie atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa warĩ mũisiraeli-rĩ wagire kũringa ciana cia isiraeli ikĩringa-rĩ ngai akĩnina thũ ciao-rĩ mũkuona ta atangĩarindanirio ithe ndangĩarindanĩrio koguo haha nĩ kuga wana max aha, set Go. go praise the lord Amen. koguo nĩ kwĩharĩria

Bwana- bwana asiwe sana Amen. we ndũrĩ oro ũguo tũtirĩ oro ũguo arĩa maratũnyororia magĩtuona nĩ mararindanio ona ica Mm. praise the name of the living god rũgama ta kwenda kwa ngai Mm. Mwathani arogooca. nĩ tũrerutanĩria tũkinya harĩa akinya Mm. ngai akĩmera atĩrĩrĩ ngai akĩyaria na njĩra nene akĩũria no ngĩkũruta moko-inĩ makwa Mm. nani anaweza toa wewe kwa mikono yaku gutire mundu ũngĩhota gũkũruta harĩ ngai mwathani arogocwo instead nĩ kũnina aninaga thũ akamĩharagania mwathani arogocwo akamera wega atĩrĩrĩ niĩ nĩ ni ndĩmũnyiti niĩ nĩ ni ngai wanyu

na nĩ wega kwaria ũguo. Niĩ ndarĩ thiĩ Nairobi Tuesday, ngiuga ndigũthiĩ nyina angeithia akĩnjĩra we nĩwe ũkarĩkia na na kiugo, ngiuga amen. No ngiuga ndigũthiĩ Nairobi, harĩ ũndũ warĩ ho, warĩ ũtũme thiĩ Nairobi. Mũndũ ũmwe akĩnjĩra atĩ ĩhĩ, ũndũ ũcio nĩ ngũrĩkia tiga gũka. No ira hwa ira, arahũra thimũ aranjĩra ũndũ ũrĩa ũratũmaga wage gũka ndihota. imagine na mũthĩ arĩ hau mwana kĩnyũrũro kĩu ĩĩ nĩ wakiugire ndũgũthiĩ rĩu rĩ rĩu rĩu nĩ wakiugire ndũgũgĩthiĩ rĩu nĩ gwagĩthiĩ ũguo mwana aciwe sana tondũ nĩ mwana ũrĩ cukuru na nĩ akũrĩhagĩrwo nyũmba na ngũthiaga ndware ndũma ndĩhe nyo we university rĩu nyũmba ndĩkũrĩhwo who is to blame nĩ niĩ ndĩragĩrũgama hau thĩnjwo ta kabũri Nĩmũge- rĩu no akiugire ndũgũgĩthiĩ nĩ ũndũ wa ngirũti Ĩ, nĩgetha ũgakĩhunjia ngiro ngirũti rĩu rĩ kĩmenye ũrĩa ũgwĩ ũgwĩka ũcio nĩ mwana nĩ akĩhingĩrwo nyũmba ndĩramwĩra waũ ngai ũrĩa ndungataga ngai ũrĩa ndungataga nĩ arĩ hinya within two hours nĩ ndĩronete mbeca bwana asiwe sana koguo ona angĩkorwo nĩ ngũtwara indo rĩ ngũtwara mwana arĩhĩirwo nyo na ndĩraria ũguo mbeca icio irĩ haha bwana asiwe sana no ndĩciruta ta witness ndĩrathiĩ ndamwĩra ndathiĩ hau metha-inĩ ta kũmwendera no nginya rĩmwe ũgathirĩkagia mũndũ ndathiĩ ndamwĩra rĩu rĩ ndakinya kĩahungu rĩ eh, gũthiĩ ici mbeca atarĩra mbere yake nĩgetha ngai amenyeke nĩkĩ ithe ticio ici Ah, ndakinya kĩa hũngũ njĩkĩra thimũ-inĩ ndekĩra thimũ-inĩ rĩ ndĩmũtũmĩre keho ndĩmũhũrĩre ndiũĩ kana nĩ arĩ kĩrathi tiga kũmũhũrĩra rĩu

no mũndũ oka ndĩrenda thũkũma ũrĩa ũngĩ ndĩrenda thũkũma ndĩrenda thũkũma ndagĩka icio ndagĩcererwo rĩ ona no mũkĩnjũria na nĩ na nĩ mbeca ciagĩoka cia kũrĩhĩra mwana mwathani arogocwo koguo ngai nĩ atemaga njĩ no ũgĩtemerwo njĩra rĩ nĩkĩ wĩ nakĩo gĩgũtũma njĩra ĩyo ĩgereke mwana aciwe sana kana ũikaire o ũguo nde ngai ndendaga gũtema njĩra hatarĩ na mũndũ ũramĩgera ngai ndangĩtuthũra njũĩ gũtarĩ na andũ maracihũthĩra korwo hagai ndarĩ na ndigithũ ngai ndangĩamũtuthũrĩire gĩthima angĩahũthĩrire kĩ gũtaha maĩ bwana asiwe sana tiga gũikara ndeo ikarage ũguo ugage ngai nĩ agũteithia have something praise the name of the living god mũtumia ikarage ũguo nde akenanire kĩa mũtumia ũmũthĩ githĩ ndiagĩa handũ ona ko ona ko ndararĩ na hinya wa ũndũ ũme githĩ twagĩa naguo mũndũ